Mat, evit kenderc'hel e lavaran deoc'h e c'heller enebiñ evel diskoulm d'an hiniennelouriezh gant ar pezh a anvomp e galleg holism holladelouriezh. En holladelouriezh e vez lakaet an dud da dalvezout hervez o c'humuniezh dre o fobl, gwriziennet en o istor, o kenderc'hañ o sevenadur resis. Er-maez an emgarantez hag an digenvez. War an hent hollad-hel 'vez pep den o'n em seveniñ penn-kil-ha-troad en un doare speredel, bredel ha korfel, o vezañ eürus da servijout e gumuniezh. Se eo roll ar c'houblad marc'heg hag itron. Mat eo lenn evit-se levr Louis Dumont Essai sur l'individualisme, ha pep tra a zo embannet war an emgarantez ha war ar gumuniezh. Mab-den zo Ul loen politikel evel a lavare Aristoteles, neuze ul loen kumuniezhel. Ar gumuniezh zo pep bodad denel gant liammoù diabarzh zo da gentañ-holl trivliadel, en un doare hollek, trivliadel ha bevoniel, a zo frammet gant fromoù. da vezañ perc'henn e ritour eus revallañ armerzhel yezhel tiriadel speredel ha bevoniel istorel dre vras ha boutin ar pezh a zegas ur youl evit bevañ ar gevred dre enebiñ ouzh al liammoù poellel armerzhel, emgar ha dedennet o verañ ar gevredigezh a hiniennoù. Ar gumuniezh zo an doare d'en em vodañ en ur stumm naturel denel hag a zo ivez ar framm a zegas an tu gwellañ da grouiñ ur sevenadur nevez peogwir eo divesk orin an dud er gumuniezh ez eo bepred bev enni stummoù diabarzh hec'h urzhiadur Er c'hontrol deus ar gevredigezh, dreist-holl ar gevredigezh kornogel, m'en em gav bodet an dud en un doare kalvezeadel. Siwazh, ar gumuniezh n'eus ket anezhi bepred en ur stad glan. Ret eo dezhi kaout un urzhaz gant ur penn. a c'heller menegiñ evel ur stad, neuze un nebeud darempredoù kevredigezhel. Setu perak eo ret da Vreizh bezañ ur gevredigezh a gumuniezhoù ha n'eo ket ur gevredigezh a hiniennoù, vel m'emañ ar Bretagne c'hall. Kumuniezhoù a c'hellfe dont da vezañ an Emsav. ha n'eo ket un utopienn. Ar skouer gumuniezhel evidomp en Emsav a c'hell tremen eus ar skouer diegezhel betek ar skouer vroadel, o tremen dre ar skouer gravezel, kumuniezh ar feiz, ar skouer vilourel, kumuniezh ar stourm, ar skouer embregerezhel, kumuniezh al labour, betek zoken ar skouer impalaerel, kumuniezh ar broadoù. Ar pezh a zo ar c'hontrol-mik eus ar c'healiad kornôgel o ren a zo merket don gant mennozhioù kevarzhelour hag hiniennelour. Evit diwriziennañ an holl dud er bed, o klotañ strizh gant ar gevrat kevredigezhel ha gwirioù an den difetis eus ar Frañs er skouer gumuniezhel a ranker seveniñ en Emsav, e ranko an darempredoù etre an dud bezañ lies-keñver ha kenurzhiet hervez ur framm holladel, rak ar gumuniezh a rank bezañ war un dro trivliadel, poellel, en un urzhaz liesarc'hwel, gant pep hini en e blas hag ur plas da bep hini. Evidomp he deus ar gumuniezh un tonkad peogwir he deus un istor, un tremened, n'eo ket bac'het er predad, er prantad a-vreman. He buhez, he boud zo o treantiñ buhezioù hiniennel a garo dezho ur ster da vezañ. da vout meizad ar servij kumuniezhel, ar servij marc'hegel zo ivez meizad an dlead kumuniezhel. Emañ e-kreiz hon talvoudoù, an talvoudoù divezhoniel, evel-se ar pezh a anver kenpatromoù uhelskouerioù, an doueoù pe ar sent hervez stuzegezh pep hini. Met an hevelep tra eo. An uhelskouer gumuniezhel zo bet abaoe daou gantved e-kreiz. Kelennadurezhioù an tu-kleiz politikel er gevredigezh kornôgel. Setu perak e c'hellomp e arverañ o vezañ ni kevreadelourion evel ur respont Don, neutraelezh, a zo muioc'h-muiañ preder ar gevredigezh veur varc'hadour hon eus da zistremen ni en Emsav, o tistremen ur gevredigezh wriziennet dreist-holl en eizhtekvet kantved e Frañs, lec'h m'emañ pep oberenn, pep poellelezh leviet gant spered marc'hadour an eskemm. E-lec'h m'en deus pep tra ur priz, hogen lec'h n'eus mui talvoud ebet, lec'h m'emañ zoken ar pezh n'emañ ket armerzhel pe kenwerzhel, evel kefridioù pe darempredoù kumuniezhel, emgav meizet evel ur varc'hadourez, ha gant dud o-unan, emgav gwelet evel traoù kenwerzhel. Setu neuze ar gevredigezh marc'hadour a zo gwashoc'h eget ar gevredigezh kevalaour. Rak er gevalaouriezh e komzer dreist-holl diwar-benn un dra armerzhel, hogen er gevredigezh marc'hadour ez a ar vuhez a-bezh da vezañ armerzhel, o verañ ar pezh a reer kevredigezh kornôgel en istor ar bed a-vreman. o tistremen an holl reizhiadoù politikel ha daoust dezhi bezañ e orin e kelennadurezh ar frankizelouriezh emgav liammet mat-tre e mererezh Ar Stadoù sokialour sañset ha n'eo ket mui dre ret zoken liammet gant armerzh ar marc'had. Ar gevredigezh varc'hadour zo dre vras sujet gant ar spered jediñ. Emgar a zo enni ar vourc'hizelezh ha zoken ar vourc'hizelouriezh. A-benn ar fin ez eo ar gevredigezh varc'hadour o vihanaat o tiverañ liesdoareoù kefridioù disheñvel er gevredigezh ha lieselezh an darempredoù kumuniezhel, da bal armerzhel an eskemm, evel pa vefe holl gevredigezhioù ar bed o vont d'ober ur marc'had meur, evel pa vefe ar mad boutin, disoc'h an eskemmoù etre lazoù oberourion hiniennel. Se zo kelennadurezh an holl re a glask adluskañ ur frankizelouriezh nevez er bed. Setu perak eo dazont an Emsav evit krouiñ Breizh nevez en ur yezh nevez, evit kumuniezhoù nevez, en ur gevredigezh nevez hag ur Stad vrezhon nevez. Ret eo dimp difenn gwirioù ar pobloù fetis hervez an Dispac'h brezhon evit Europa a-raok gwirioù an den difetis hervez an Dispac'h gall evit ar bed a-bezh. hag a zo en orin distruj ar pobloù ha distruj an doare unan gant an armerzh frankizelour kevalaour en deus kaset war-raok en un trevadenniñ an holl.